Ныклы гаилә федераль проекты кысаларында Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы, Халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы, Мәгариф һәм фән министрлыгы да оештыру эшләрендә катнашты. Сәнгатькә тартылып, яшәү ямен күреп, аралашып, үз-үзләренә бикләнмичә, чикле мөмкинлекләрен чиксезләндереп безгә яшәү үрнәге күрсәтеп тормыш итүче балалар янында безнең хәбәрчеләребез дә булып кайтты.
Кайбер хәрәкәтләрдә генә мөмкинлекләре чикле булса, аларның фантазияләре, аларның э, дөньяга карашлары, кешеләргә карашлары, аларның михрибанлы булулары, күңелләренең киң булулары йөзләтә мәртәбә артыграк. Башка балалардан мин аларны беренче тәвәдән күрмим. Шуңа күрә бу сабыйлар өчен дә конкурс-фестивальләр үткәрү кирәклеген күптәннән Ак Барс хәйрия фонды аңлап ала. Костюмнар тектерү, сәхнә бизәлешен эшләтү, гала-концертка кадәр ике көн мастер-класслар оештыру, Казанда фестиваль кысаларында өч көн тору һәм ашау-эчү ягын да кайгырта алар. Беренче көнендә
артистлар аларга сәхнә теле, Сәхнә хәрәкәте, ничек итеп сәхнәдә үзләрен иркен тотарга, ничек итеп ашылырга, барлык үзенчәлекләрне, барлык серләрне аларга өйрәтәләр. Ә инде икенче көнне режиссура белән шөгыльләнү, менә бу фестивальдә күрсә, гала-концертта күрсәтеләсе спектакльләрне менә алар өстендә эшләү була. Кич белән инде балалар Казан театрларындагы спектакльләрне күрү бәхетенә ия. Атказан артистлар, Менә шулар белән бергә эшләгәч, балалар, аларның әти-әниләре шундый авырту балалар булса да, аларга ышанып, аларга өмет белән карап, ул балалар да Алла бирса, зур кеше булыр дип уйлыйлар. Бик нык заниматься итәләр. Без уже беренче урыннарны алдык. Всероссийский конкурста э, шигырь сөйләү буенча.

Үзенчә дебют.
Ладно, так и быть, пожалуй, в дом. Веселее жить вдвоем. Ә менә Могҗиза театр студиясенә Теләчедән килеп йөрүче Айрат инде сәхнәгә күп тапкыр чыгып, тамашачылар мәхәббәтен яулап өлгергән. Курыкмыйча сәхнәдән үзенең хыяллары турында сөйли безгә. Беркем дә кул тота алмый торган самолетлар! Шуларга утырып, чү-чү, чү-чү, чү-чү! Чү-чү-чуарларны кырыр идем мин. Ел саен театр коллективларының спектакльләрен карап, аларның иҗатларына бәя бирүче жюри әгъзалары да балаларның үсешен күрә. Бу фестивальгә чынлап та яратып киләләр, алар үзләрен күрсәтергә телиләр. Сез бит аларның сәхнәгә чыккачтын күзләренең ничек янып торганнарын үзегез дә күреп торасыз. Алар шушында килеп, үзләренең шушы э, мөмкинлекләреннән чыгып, зур эшләрен күрсәтә. Менә ул балаларга бик зур бәйрәм бу, елда уза торган зур бәйрәм. Шуңа күрә без кунакчыл хуҗалар булып каршы алабыз инде шуларны. Анда тәрбиячеләр белән тора. Алар материал сайлыйлар, спектакльләр әзерлиләр үзләре инде. Аларга да зур түбәнчелек белән баш иябез. Аларга да зур рәхмәт әйтергә кирәк. Бүген һәрбер баланың әтисе-әнисе менә монда килде. Әти, әтиләрдән, нәниләрдән башка э, шундый фестивальгә килә дә алмасыйк. Ул балалар белән тәрбиячегә генә э, узып булмый. Театр аркасында дөнья күрәләр, кешеләр белән аралашалар, үз-үзләрен күрсәтәләр.

Ой, молодец! Балаларга яшәүгә өмет бирергә тырышкан барча кешеләргә дә бу урында олуг рәхмәтебезне белдерәбез. Чөнки әлеге сабыйларны башка кешеләр арасында тигез хокукларда яшәтү, ул сәламәт җәмгыять тудыруга бер зур адым. Зөһрә Фатыхова, Татарлар, Казан.